Aħna grupp ta' lajċi li niltaqgħu fil-Kunvent ta' San Duminku biex ngħinu fil-Missjoni Dumnikana Maltija. Għalina, meta xi ħadd kien isemmi l-Missjoni, dejjem kien jiġina f'moħħna nies foqra li għandhom bżonn il-flus għall-ikel jew ħwejjeġ. Però meta bdejna naħdmu biex niġbru fondi għall-Missjoni, skoprejna li l-Missjoni ma jfissirx biss il-ġuħ tal-ġisem imma l-ġuħ tar-ruħ. In-nuqqas ta' tagħrif dwar Kristu u l-imħabba kbira li hu għandu għalina, il-bnedmin, u dwar il-promozzjoni umana. Minn dakinhar bdejna naraw il-missjoni b'mod differenti, minn lenti differenti. Ftakarna f'dak il-kliem li qalilna Sidna Ġesù Kristu, Jien hu l-ħobż tal-ħajja, jekk tieklu minni qatt iktar ma joħodkom il-ġuħ. Għalhekk, illum waqt din l-adorazzjoni, nixtieq nirringrazzjaw nixtiequ nirringrazzjaw lil Alla li tant iħobbna li tana lil Ibnu Ġesù Kristu biex jurina t-triq tal-verità, tal-ħajja infinita mimlija rispett, imħabba u paċi bejnietna. Fuq il-passi ta' Ġesù, aħna nippruvaw li ta' kuljum nimxu l-ħajja f'missjoni ta' mħabba mal-proxxmu tagħna, speċjalment ma' dawk li jdejquna jew jirritawna. Imma dawn l-affarijiet ma tistax tgħixhom hekk mhux bl-imħabba u bl-għajnuna ta' Missierna li qiegħed fis-sema. Għalhekk, ejjew flimkien nimmeditaw u nirringrazzjaw lil Alla ta' kemm ħabbna imħabba jagħtina permezz ta' Ibnek ta' Ibnu Ġesù Kristu Sidna u nitolbuh jagħtina kuraġġ nibqgħu naħdmu għalih.
O Mulej, f'dawn il-mumenti ta' adorazzjoni, nixtiequ nitolbuk tħenn għalina u taħfrilna ta' kemm-il darba ma kkooperajniex mal-pjan tiegħek u ta' kemm-il darba nqasnik. Mulej Ġesù, Saċerdot Etern, qabel ħallejt din l-art, int waqqaft il-Knisja tiegħek biex tkompli twasslilna l-Kelma tiegħek u s-Sagramenti tiegħek. Ma ħallejthiex f'idejn xi għorrief ta' żmienek, imma fdajtha f'idejn tnax-il sajjied dgħajfa u beżżiegħa. Wieħed ittradik, l-ieħor ċaħdek, l-ieħor iddubita mis-setgħa tiegħek u l-oħrajn ħarbu. Għażilt ukoll 72 dixxipli oħra, irġiel u nisa, u bagħadthom tnejn tnejn qablek bħal ħlief qalb l-pub biex iħejjulek il-poplu. Meta qomt mill-mewt, int għażilt mara biex tħabbar lid-dixxipli l-qawmien tiegħek. Meta bagħat l-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli u d-dixxipli, huma għelbu l-biża' kollu li kellhom u bdew ixandruk ma' kullimkien. Mulej, int lilna lkoll ħallejtilna l-mandat biex inwassluk sa truf l-art kollha. Imliena mela bl-Ispirtu Qaddis tiegħek u tħallina qatt naqtgħu qalbna li nagħmlu l-ġid kemm f'pajjiżna u kemm ma' popli oħra. Għinna biex bl-eżempju ta' ħajjitna nkunu tassew qed inxandruk lill-oħrajn biex fina jaraw dejjem lilek. Tina l-kuraġġ biex ma nibżgħux nimxu kontra l-kurrent. Għinna niftakru li bik kollox hu possibbli. Grazzi, Mulej, talli inti dejjem tisma' t-talb fqajjar tagħna u dejjem lest biex tgħinna.
Mulej Ġesù, preżenti quddiemna fl-Ewkaristija, aħna nodurawk u nħobbuk. Inti stess għedtilna, Mhux intom għażiltuni, imma jien għażilt lilkom. Inti imlejtna bl-imħabba u l-ħeġġa u bgħattna biex inxandru l-aħbar it-tajba tiegħek lil kulħadd. Fil-parabbola tal-bidwi li ħareġ jiżra', inti kellimtna fuq il-missjoni tagħna. Urejtna li mhix se tkun faċli. Għax il-bidwi xerred ħafna żerriegħa, imma bħalma dejjem jiġri mhux iż-żerriegħa kollha tagħmel il-frott. Ftit minnhom ittieklu mill-għasafar. Oħrajn nibtu imma malajr nixfu. U oħrajn ġew meqruda qalb il-ħaxix ħażin. Fl-aħħar mill-aħħar ftit għamlu ħafna frott. Aħna wkoll bħala Dumnikani imsejħin biex bħall-bidwi nxerrdu l-kelma tiegħek u nkunu xhieda denji għall-oħrajn. U biex nobdu din il-missjoni tagħna, aħna naħlu ħafna enerġija u mhux dejjem ikollna s-suċċess mixtieq. Jaqtagħlna qalbna l-fatt li hemm nies li jinjoraw kompletament dak li nippritkaw. Oħrajn jaċċettawha l-kelma, imma malajr jinsewha, bħaż-żgħażagħ li jinqabdu f'kultura pagana li tbegħedhom minnek. Hemm imbagħad dawk li jipprovaw iħaddnuha u jgħixuha tajjeb, imma jispiċċaw biex ikunu nsara tal-isem, mgħeddijin bil-festi u t-tradizzjonijiet, u l-importanti għalihom li jidhru tajbin. Imma l-ferħ tagħna? Ikun kbir meta nsibu erwieħ qaddisa li niżżlu l-għeruq tagħhom fil-fond tal-Iskrittura, it-tradizzjoni, is-sagramenti u t-talb, għax dawn jagħmlu ħafna frott. Tħalliniex, Mulej Ġesù, li bqajt magħna fl-Ewkaristija, naqtgħu qalbna u nkunu skoraġġuti waqt il-qadi tal-missjoni tagħna. Inti wkoll, Ġesù, bħall-bidwi tal-parabbola, mhux dejjem kellek suċċess. Allavolja kellek personalità qawwija li ġibdet tant nies warajk, u kliemek kien mogħti bis-setgħa u mimli ħlewwa. Aħna nafu li rridu nxerrduha ħafna l-kelma tiegħek biex jibqa' l-frott. Aħna ma nxandrux lilna nfusna, imma lilek u l-Kelma tiegħek. U inti qed titlobna biex inxandruha mal-erbat irjieħ tad-dinja. F'kull pajjiż, fil-bliet il-kbar u fil-villaġġi l-fqar, fl-isbaħ katidrali u fl-iżgħar għarix, u fost nies edukati u dawk emarġinati. Inti trid, O Mulej, li aħna, meta nwasslu l-kelma tiegħek, inkunu bħal ħmira li titħallat ma tlidt siegħa ndqiq. U għalhekk tridna nirrispettaw il-kultura u d-diversità ta' kull poplu. B'hekk l-aħbar it-tajba twassal biex ilkoll flimkien ngħixu verament bħala familja waħda.
Kemm huma sbieħ fuq il-muntanji r-riġlejn ta' min iħabbar il-ġid, ta' min ixandar is-sliem, ta' min iħabbar ir-risq, ta' min ixandar is-salvazzjoni. O Marija, om tas-saċerdoti kollha, fakkar lil missjunarji kollha li inti kont l-ewwel missjunarja. Għallimna ngħidu iva għas-sejħat li għamlilna Ġesù fil-kors ħajjitna. Bħalma bl-iva tiegħek ġibt lill-Iben t'Alla fi ħdanek u b'hekk b'għaqda tiegħek ma' Ġesù nxterdet il-Kelma t'Alla fuq l-art. Marija, kif inti, mgħobbija bil-problemi tat-tqala tiegħek, insejt lilek innifsek u xorta mort iżżur lill-qariba tiegħek Santa Eliżabetta, Agħmel li aħna wkoll insiru sensittivi għall-bżonnijiet ta' kull wieħed minn ħutna fil-komunità tagħna stess u anke barra minn pajjiżna. Agħmel li aħna wkoll quddiem din l-Ewkaristija nitħeġġu bil-fidi sħiħa li kellek f'Ġesù. Fittix ta' Kana twettaq l-ewwel miraklu għaliex inti għaraft il-ħtiġijiet ta' dawk ta' madwarek. Ommna Marija, agħmel li bl-interċezzjoni tiegħek naħarbu mill-ħakma tax-xitan, mill-apatija ta' soċjetà bierda u materjalista, u nitqawwew quddiem kull ostja li nirċievu u li nqassmu. Marija, kif inti mexxejt lil Ġesù fit-triq imħejjija għalih mill-Missier sa fuq il-Kalvarju, imxi magħna s-saċerdoti u l-lajċi missjunarji tiegħek biex inwettqu d-dmirijiet appostoliċi tagħna u nżommu fidili għall-wegħdiet li għamilna fil-vokazzjoni tagħna. Dmugħ ta' Marija, safina mill-iżbalji tagħna, mill-beżgħat, mill-qtigħ il-qalb, mill-għażż. Żommna fi ħdanek mal-Mulej Ġesù biex nagħrfu nkunu d-dawl għall-fidili li fdanna f'idejna l-Mulej Ġesù.
Ieqaf Mulej, dik hija u xxandar il-kelma tiegħek biex aktar nies iħossu l-imħabba kbira tiegħek lejn il-bniedem batut u fil-bżonn, nitolbu. Ismagħna nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għall-mexxejja tad-dinja biex jagħrfu jużaw il-poter u l-ġid fdat f'idejhom. ħalli permezz tiegħu jnaqqsu t-tbatija u l-konsegwenzi kollha li jġib miegħu, il-faqar u l-inġustizzja. Nitolbu. Ismagħna nitolbuk, Mulej. Agħti l-għajnuna meħtieġa l-missjunarji Maltin u Għawdxin li qegħdin jaqdu l-Knisja tiegħek fl-artijiet tal-missjoni. Kun int il-gwida tagħhom fl-għażliet li jagħmlu favur il-fqir u l-batut, nitolbu. Ismagħna nitolbuk, Mulej. Mulej, sejjaħ minn fostna aktar żgħażagħ ġenerużi biex iħossu s-sejħa għall-ħidma missjunarja u biex permezz tagħhom tittaffa t-tbatija fost dawn ħutna, nitolbu. Ismagħna nitolbuk, Mulej. Mulej, bosta drabi naraw xeni ta' faqar li jbikkuk. Nitolbuk, għalhekk, biex aħna nikkuntentaw b'dak li għandna, U ngħixu b'dak li hu neċessarju. Nitolbu. Ismagħna nitolbuk, Mulej. Mulej, il-bniedem fqir jista' jkun ħdejna u madwarna. Agħmel li aħna nkunu minn tal-ewwel li nilqgħu s-sejħa bħall-appostli biex ngħinuh mingħajr ebda kundizzjoni. Nitolbu. Ismagħna nitolbuk, Mulej. Nitolbuk, Mulej, għal dawk kollha li qed iħaddmu l-foqra biex jaqilgħu l-għixien tagħhom, sabiex ma jabbużawx mis-sitwazzjoni li qegħdin fiha, iżda juru magħhom ħniena, tjieba u ġenerożità. Nitolbu. Ismagħna nitolbuk, Mulej. Nitolbuk, Mulej, għas-saċerdoti, sorijiet u għal dawk il-lajċi kollha li jinsabu 'l bogħod minn djarhom u 'l bogħod mill-familji tagħhom u li qed jaqdu jgħinu bil-ferħ lil ħutna fil-bżonn. Nitolbu. Ismagħna nitolbu, Mulej. Mulej Ġesù, filwaqt li nużu ħ-ħajr tal-ġid li tajtna, nitolbuk sabiex nagħrfu nużaw tajjeb, ħalli permezz tiegħu naħsbu f'ħaddieħor u ngħinu 'l dawk li innoċentament qed ibatu xi forma ta' faqar. Nitolbu. Ismagħna nitolbu, Mulej. Nitolbuk, Mulej, għall-Papa Benedittu Sittax u għall-Knisja Mqaddsa, sabiex, bl-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu, ikomplu jaqdu bil-ferħ lill-poplu tiegħek U jkomplu jgħinu lill-batut. Nitolbu. Ismagħna, nitolbuk, Mulej.
Mulej Alla tagħna. Għenna ngħixu mit-triq li twassalna għall-vera għena biex inkomplu l-missjoni tiegħek fid-dinja tal-lum. Għaqqadna mal-bnedmin kollha ta' rieda tajba biex flimkien inwasslu l-bxara t-tajba sal-aktar trufijiet imbiegħda tad-dinja. Iftaħ qlubna u tal-komunitajiet Insara biex inwieġbu għas-sejħiet li jagħmlulna n-nies li l-Evanġelu għadhom ma jafuhx. in-nies fil-bżonn, in-nies bil-problemi, in-nies imċaħħdin mid-drittijiet tagħhom. Fakkarna biex il-ġid li għandna ma jnessiniex il-faqar ta' ħafna oħrajn. Għenna biex ħajjitna tkun xhieda vera tal-preżenza reali tiegħek fid-dinja u biex il-preżenza f'din il-Ewkaristija timlina bit-tama tal-qawmien. Amen. Amen. Amen.